abusua yɛ na yɛka nsɛm bebree da bi yɛka yɛ na asɛ sɛ sɛ ghana sɛ wotea na wonkɔ asɔre a ɔso bon ɛm sɛ wo na ɔde bonsɛm akyi sɛ nso bonsɛm na ɛdi w'akyi o sɛ nso moyɛ ntaafoɔ menim ɛwɔ ghana but nnipa na ɔde aduro akɔhyɛ ɛfam de prɛko akɔhyɛ wei asɔre hɔ bɛkɔ bɛka kyɛn sɛ ma obi anwɛ prɛko

Enti sɛ wose wo Nyame adwuma na woyɛ a, wo problem ne de, ɛnna ɛdeɛn na ɛka ho ma wode prɛko kɔhyɛ fam sɛ yɛmmɛsom no? Na obi bisa sɛ nipa twɛ so nwi o, sɛ nso sɛ ne kɔte so nwi o, sɛ ne tiri nwi o. Yennim baabi kuku yi fa nwi no. Nwi wei kɔkɔfa no he? Anaasɛ ɔdɔ yɛ yi? Barbering shop na ɔkɔyi fa saa nwi wei. Kyerɛ sɛ nneɛma ɛkɔ so na ɛtan. All in the name sɛ ɔyɛ nyame adwuma. Sɛdeɛ amanfo bɛhu sɛ ɔyɛ nyame adwuma. Na obi hyɛ wo. Woyɛ nyame adwuma na sɛ wohwɛ na ɛmmoa wo a, kɔkɔmɔe. Wokɔ a kɔm nteteɛ a sɛ no nso woaba abɛyɛ kɔmfoɔ. Ɛna obi ahu sɛ woyɛ kɔmfoɔ. Na sɛ wode nyame bɛkatakata so meyɛ nyame nipa meyɛ nyame ayi na ɛyɛ na ɛma bufo ne ɛmaa no saa mama mamafoɔ no ɛna maa maa maame panyin obetumi awo abaayewa yɛ ɔyɛ sɔfo maame kɔbu nkotodwe na ɔfrɛ ne maa all because deɛ wɔyɛ nti wɔyɛ nsɛnkyerɛnne na ɛde prɛko a ɛhyɛ fam de ɛnkyene ahyɛ no fuo da wɔta ka ho de akyekyere akuaba wei ne wei ɛhyɛ fam hɔ na ɛbɛdɛ wonyɛ nsɛnkyerɛ ni nti me nka mede bɛkɔ ha deɛ nka mɛpɛ fɛ sɛ ne nka mɛkɔ antoa anaasɛ nka mɛkɔ tegare hɔ because yɛ na ɛɛbu deɛ ɛɛyɛ ne the way a wɔsi bi portray wɔn ho sɛ saa ma ne nsu asɔre ba na sɛ wɔhyia na asɔre ba no wankoa so no bɛhyia wɔ a deɛ ɔbɛyɛ ne ho akyerɛ no nyɛ ɔno nko asɔre both asɔfoɔ ne asɔfoɔ so bɛyɛ ɔmu dɛ no biara no siaa ne nyina teɛ nneɛmafo biara wɔn bɛyɛ nneɛmafo biara wɔn bɛyɛ wahu bɛbi ayɛ ka wɔnyɛ ayi no deɛ abusua asɔre da no de sɛ wowura mu a wowura bi mu a na ɔadwen ho yie, na ɔabɔ mpaeɛ yie asrɛ Nyame no a wɔkɔsom no no sɛ wɔnkyerɛ wo baabi a ɛne sɛ wowura asɔre dɛm hɔ a na wabɔ mpaeɛ because me Nyame no menim deɛ but Nyame mehu sɛ Nyame aka akyerɛ obiara sɛ yɛnkɔhyia wɔ This particular place ne yɛn nso no, ɛyɛ nipa na yɛn nhyehyɛeɛ na nea ahyehyɛ sɛ yɛn nkosua. Nti wokɔ na ɛmmoa wo a, na wasɛe. Ɛnyɛ by force. Ne nyame som no, ɛnyɛ asɔredɛm hɔ na ɛwɔ. Asɔredɛm hɔ deɛ yɛkɔtie nsɛm na yɛde abɔ yɛ bra. Ne nyame som no deɛ, ɛne nipa ɔno ne wɔ, ɛɛ, wo ne ne teɛ no ntɛm. Obi ne ne nni atifi, ɔne ne nkasa ba, ɔbɛkɔ asɔre. Akɔ akɔyɛ akwankyerɛ wɔ maame wei hɔ. Ɔho. Ne pictures ne ade na amanfoɔ ɛyi ɛde to dwa no ne pictures na ɛwɔ hɔ no.